Yɛbɛda Nyame ase sɛ ɛnnɛ nso waka yɛn ho na wabɔ yɛn ho ban. Nansa yi deɛ yɛsua adeɛ akyɛ. Mo ba gya me na ayi na yɛ ayi kakra. Ɛsɛ yɛbɛsua adeɛ bebree sɛdeɛ ɛgu so a yɛsua the book of Enoch no. Ɛsɛ yɛbɛsua a yɛbɛsua a the book of Solomon so aka ho na ɛnɛ no moma nsua nneɛma kakra bi mfiri yɛkwantusɛm mu ansa na ɔkyena nyame adom a yɛbɛsua adeɛ wɔ Bible mu. Yɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wo ase sɛ Awurade waka yɛn ho na wabɔ yɛn ho ban. Sɛnea ɛteteɛ biara na wo ne yɛ kra ne yɛ nipadua di no yie. Yɛ bɔne ne yɛ haw, yɛ amanneɛ nyinaa no Awurade wamfa mu yɛn so na mmom wakae yɛ sɛ akra ne ateasefoɔ de ɛkasa yɛyɛ ni aseda nka wo din. 2021 nso wode yɛ awura mu asomdwoe mu. yɛkɔ yɛn anim. Wɔn bammɔ ne w'adom na ayɛ kɛseɛ wɔ yɛn so nti na yɛda so te aseɛ. Aseda ne ayie nka wo din papaapa. Yɛsrɛ wo sɛ kɔ so ara ma yɛn ahoɔden, nimdeɛ ne nyansa a yɛbɛtumi de atena bɔne wiase mu. Na wopue w'ahennie no mu daakye bi a, yɛn nso yɛanyɛ yeraba. Yɛda wo ase papaapa sɛ woatie yɛn mpaebɔ yi. Wɔ Ɔdɔba Yesu Kristo din mu nti, amen. Ɛnɛ yɛbɛtutu yɛn ho fo kakra wɔ afe yi mu ne akwantusɛm mu a ɛyɛ ana normally obiara pɛ sɛ otu kwan ɛba kurom ha. 2021 sɛnea 20s Esi hyɛɛ aseɛ firi 2020 no, yɛhuu ɔhaw ne amaneɛ bebree a 2020 de baeɛ. Nti no sɛ nkɔmhyɛ bi baeɛ sɛ 2020 na wobɛdi yɛ kyerɛ sɛ nnipa adwene nyɛ nyame adwene. Because 2020 de ɔhaw bebree na ɛbaeɛ, yareɛ ne nneɛma a. Ɛbaa wiase na ɛsɛe obiara nneɛma. Woyɛ hwan kura nti sɛ yɛhyɛ wo nkɔm 2020 na ɛkyerɛ sɛ sɛ sɔfo hyɛ wo nkɔm sɛ wobɛdi yɛ a korona nti anaasɛ nyame nhyehyɛeɛ mu no ama ɛsiane sɛ yareɛ ne adeɛ na ɛde baa wiase. Saa na nyame pɛ sɛ yɛhu sɛ yɛn nipa yi akwan nyɛ n'akwan. Yɛn nipa yi yɛsusu yɛn nyɛ nyame nsusuiɛ. Nyame akwan ne ne nsusuiɛ yɛ different from yɛyɛ nipa. Nti ɔka kyerɛ Isaiah sɛ m'akwan nyɛ Nyame ɛnyɛ nipa akwan. Na m'adwene nyɛ nipa adwene. Saa na ɛteɛ. Saa na 2021 nso so ɛbɛyɛ. Deɛ wasusuo ne deɛ wadwene nyinaa no ɛyɛ Nyame. Nipa na ɛsusu ɛdwene ho but Nyame na ɛtutu anamɔn ne baabi ɛsi yie. Nti sɛ afei yɛhyɛ wo nkɔm ma wote aseɛ sɛ bi a ɔhaw ne amanneɛ bi Anaa sɛ yiedie bi ne nneɛma bi si w'anim a, ɛyɛ nipa na aka deɛ, but nyame na ɛbɛma no aba mu. Nti deɛ ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso ne sɛ afei a yɛahyɛ aseɛ, yɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ wede adwensakyera ne nyame, yɛte aseɛ sɛ nyame te ase na ɛdeɛ ne adaakye bi ɔbɛba. Nti no, mpaebɔ ne ahoɔden ne biribiara wɔ hɔ na awoyɛ a, Ɛwɔ sɛ deɛ wohu ne sɛ wode adwensakyera na ɛyɛ. Ɛsiane sɛ sɛ yareɛ bi saa bɛbɔ mu afe yi mu na sɛ Nyame anyɛ w'adom na sɛ wowu a, ɛkyerɛ sɛ wowɔ baabi kɔ sɛnea yɛasuasua wɔ the book of Enoch sɛ nnipa wu a wɔwɔ baabi kɔ na daakye bi atemmuo wɔ hɔ ɛda so ma nti mo a mopɛ sɛ moba Dubai no moma menkyɛ mu nsɛm kakra because Corona no baeɛ no ɛde ɔhaw ne amaneɛ ɛbɛgu yɛn nyinaa so ɛsiane sɛ Ghana ɔhaw ne amaneɛ bɛgu yɛn mpanimfoɔ so kurom yi ha ɔhaw woba kurom yi ha mma menkyerɛ mu mu yie na sɛnea yɛn nyinaa yɛnim sɛ wobɛyɛ visa wobɛtwa ticket no saa na ɛteɛ pɛpɛɛpɛ na mmom visa no yɛwɔ three months ne yɛwɔ one month Sɛ obi ne wo kasa sɛ ɔbɛgye wo sika kɛse o sɛ ɔbɛgye wo te ɛno deɛ ɛyɛ ɔne ne ntam asɛm na mmom deɛ ɛsɛ ɔhwɛ ne sɛ nipa no ɔde wo ba no wo ba no adwuma na wobɛyɛ o sɛ adwuma na wobɛyɛ nti wo ba a wobɛba wobɛba abɛpɛ adwuma. Sɛ wode employment visa na ɛba a, employment visa no wowɔ adwuma dada na mmom hwɛ hu sɛ company no a wokɔ mu no sɛ wontwa wo two years anaasɛ one and half year anaa one year anaa six months a wontumi nyae afei sɛ wopɛ sɛ woba a Ɛnyɛ sɛ ya agent anaasɛ obi agye wo sika nti, ɔno na ɛbɛhwɛ wo. Boa ho, fa sika gu wo bɔtɔ mu. Because deɛ ɛsi yɛ no, yɛmpɛ sɛ ebi bɛsi bio. Wobɛ ɛbɛyɛ nwa ɛbɛyɛ nwanwa sɛ wobɛhyia okurom Ghanani na ne ho kyere nanso wontumi mmoa no ɛsiane sɛ ne nyinaa ɔhaw no ɛwɔ yɛn nyinaa so. Nti ne yɛkyerɛkyerɛ mu mu no. Sika no a nipa no bɛgye wo no deɛ, ɛno deɛ ɛwɔ wo ne ne ntam. So ɔte aseɛ? Ahaa. But kaa hu sɛ kurom ha no, ɛyɛ adwuma sɛm sɛ woba bɛpɛ adwuma sɛ three months na ɔbɛyɛ ama wa three months ne so a ada sɛ wobɛkyingye wo visa na wabɛkɔ ghana deɛ ɔsɛ wote aseɛ so no no So wate aseɛ? Ahaa. Nti no, ɛyɛ sɛ wohwɛ hu sɛ wo a woba no sika wɔ ho a wode bɛdi three months no na three months no so ne sɛ woanyɛ adwuma ma company anyɛ visa ama wo a wobɛsa akyɛngye wo visa anaasɛ wobɛkɔ wo kurom afei wo nayɛ mu so no kurom yɛ ɛnyɛ ghana no yɛn han eh, yɛn han dan bɔso eh, te sɛ two years three years ɛyɛ bed Ɛna ɔbɛ han ɛno no wode kɔ Ghana wode kɔ Ghana sika mu a nine million te sɛ nine hundred cedis ɛwɔ Ghana one month biara ne ɛbɛgye sɛ sika no ɛnyɛ ayi afe ɛna ɛdipɛndi location awɔ ɛde sɛ mefa sɛ wɔ Kumase te sɛ wɔ bɛwɔ Accra aha na yɛ seven states yɛwɔ Sharjah Agyeman Fujairah Raskema. Ayɛ te sɛ wɔ Ghana na wɔ Accra na wɔ Kumasi ne yɛwɔ Sunyani. Saa na ɛteɛ wɔ ha. Nti edepɛnde baabi a wobɛkɔ. Baabi a nipa no wode bɛkɔ nso kaonto. Sɛ wote aseɛ? Ahaa, nti ne nyinaa but yɛwɔ Dubai nso ansa because aha no yɛwɔ Dubai, yɛwɔ Abu Dhabi, yɛwɔ Agyeman, yɛwɔ Fujairah, yɛwɔ Ras Klima. Ɛna ɛwɔ Sharjah service state. Nti baabi a ɔde wobɛkɔ no bɛyɛ very important. So ɔte ase ahaa. Ɛna ɛte sɛ deɛ ɔwɔ akra no ahaa dan a ne board no. Ɛna ɛte sɛ deɛ ɔwɔ kumase so ɛdan boɔfo wokɔ sunyaan saa na ɛteɛ. Baka ahu sɛ minimum dan a wobɛhan anaasɛ mpa a wobɛda so ɛnyɛ ɛha dan o ɛyɛ mpa a wobɛda so nti woba no hu sɛ mpa na wobɛhan womɛhan dan. Month biara so a wobetua. Month biara so a wobetua. Enti no wo ba a ɛyɛ sɛ ohun sɛ sika hyɛ obotom. Ɛnyɛ sɛ agent agye wo sika nti no wo ba a ɔno na ebefi diw. Ɔno na ɛbɛkyerɛ baabi a wobɛda. Ɔno na ɛbɛhwɛ baabi a wobɛda. Do obi betumi aka sɛ baabi a wobɛda ɛne w'adwumasɛm hyɛ mu deɛ, baaka ahu sɛ agent a wɔde wo bɛkɔ adwuma mu so wɔbɛgye wo sika ahan wɔbɛgye wo sika te yɛ sɛ wote aseɛ sɛ woba no wokura tɔres a boa ho fa sika hyɛ obotom ɛsiane sɛ kurom yɛ na ha setena no nte sɛ yɛyɛ ghana no ha setena no sɛ woba na wonyɛ adwuma a wobɛbrɛ wobɛbrɛ ɛna adwuma no so no a woba no ɛte sɛ ghana ɛyɛ hosle na wobɛ hosle sɛ wote aseɛ nti no sɛ mefa no sɛ wowo sika wɔ ghana a Aha no ɔbɛ hɔzela. Nti adwuma bi a ɔbɛnya biara no wobɛyɛ. Aha. Ɛna ɛɛ sɛ wote wɔfis wɔ Ghana yi spɛte sɛ wobɛtena wɔfis wɔ Ghana. Adwuma bi a wobɛnya biara no wobɛyɛ de astate sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya wo visa. Wogye nya visa no yɛ because company na ɛbɛyɛ wo visa. Mese a meba fie. Akoos Boateng na ho yɛ den. Akonta Mohammed. Abusuafoɔ nyinaa ho yɛ den. Nti sɛdeɛ megu so a meka no, sɛ wokura tɔres na ɛba a, ɛyɛ sɛ ohun says at least woanya six hundred dollars ɛhyɛ obotom. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de asɔlve wo problem nyinaa within saa three months na meka no sɛ woanyɛ adwuma na wobɛkɔ kurom a na akɔ. Sɛ onya adwuma so ne company nsesa a, wo visa ma wo na sɛ wobɛnya card a, ɛno nso bɛtumi ayɛ aboa ɔno nso ho hia. Nti mo a mowɔ Ghana a mpɛ sɛ mba Dubai a monhyɛ no nso. Ɛna ɛyɛ sɛ wonya nteaseɛ sɛ woba no nyɛ agent no na ɛbɛpɛ adwuma ama wo, woa na wobɛpɛ w'adwuma. Nti sɛ agent no ka sɛ wɔwɔ adwuma ma wo fine, ɛno deɛ ɛyɛ ɔno ne ntam asɛm na mmom adwuma no so no Woba starting no a, aha katuasɛm no wɔ fam kakra. Sɛ wotiri yie na anya akatua a ɛwɔ soro a, ɛno deɛ hallelujah ɛyɛ wo ara wo deɛ. But wo start a, because wɔn depend with experience. Wo start nneɛma biara no a, sɛdeɛ ɛwɔ Ghana a wo start abrabɔ no a ɛyɛ den no, saa ara na ɛteɛ wɔ ha. So wote aseɛ? Aha nti no wo start biribi a, wɔmfa wo start kɛseɛ. Adwuma bi a wobɛnya bi a, wɔbɛ start wo firi ketewa ansa na woakɔ soro. Enti no meyɛ nkyerɛmu mu ansa na wobɛduru kurom aka sɛ ne nipa no a ɔde me ba no wanka nkyerɛ me na ɔka sɛ ɔbɛpɛ adwuma ama me na wagye me sika kɛseɛ ne sika na wagye wo deɛ ɔno no ne ne wo ntam mu asɛm ɛna ɔgyeeɛ ɛna ɔkaeɛ no sɛ wokaa sɛ wobɛtua ɛna watua ma no ɔna kaa ho sɛ sika bi a wobɛtua wɔ ghana bia no sɛ memfa ne sɛ wotua 100 million ghana ɛyɛ 6000 wɔ ha Ahaa nti sɛ nipa no gye wo sika bi a ka ho sɛ ɔkɔnvɛt ba ha aha na yɛ ketewa gye sɛ ghana na ehu ne sa nti sɛ ɔgye wo mefa sɛ eight thousand o sɛ ɔgye wo bibia o ɔno no kɔnvɛt ba ha ɛyɛ ketewa bi ɛwɔ ha nti ɛno nso ɛsɛ mo te aseɛ. So ɔtse aseɛ? Ahaa, ntsi wo ba a, boa ho na fa sika hyɛ ho. Nna beebi a mereka sɛ, bisa agent no sɛ adwuma bɛn na ɔde wo bɛyɛ. Sɛ ɔka sɛ adwuma na ɔde bɛma wo a, bisa no sɛ adwuma bɛn na ɔde wo bɛyɛ. Na wo ba no a ɔmmpɛ a, waka akyerɛ no sɛ adwuma wei deɛ ɔmmpɛ. Nkɔka ɛma no nn ɛnna ɛdɛ na abɛka akyerɛ wo sɛ wo ba a wobɛtena office. Anaasɛ mewɔ adwuma wei wɔ ha nti kɔyɛ na dɛn dɛn afei na abɛka sɛ wanka sɛ adwuma wei na mebɛpɛ sɛ mepɛ sɛ meyɛ ayɛ nsɛ adwuma mu wɔ ha wosɛ adwuma mu wabɛkɔ fie ɛna mbrabɔ na yɛ starting kakra kakra yɛde firi baabi ɛna ɛkɔ wie baabi nti na woba na start biribi kakra ɛno na ɛbɛmoa lady saa na ɛteɛ nti no Contract biara so a bɛsan biara no so yɛ two years ahan two years nti two years ne so anda sɛ company ni bɛ renew anaasɛ o renew ne nyinaa gyina wɔwɔ so ɛna ɔpɛ sɛ ɛse ɛɛ o cancel firi so a ɛna ɔba employment visa so a direct employment a mo de firi Ghana ɛba no. Direct employment no company na ayɛ wo visa ebi wɔ kora wɔatwa tikiti ama wo nti wo ba a obi wɔ ɔbɛgye wo passport ɛde ato hɔ because sɛ wogya adwuma na wabɔ ka minka sɛ wayɛ opi pɛs abɛfa wo afiri ghana ɛna ɔde waba nti wɔbɛ make sure sɛ wobɛwe fin wobɛwie wo contract sɛ woanwie na akɔ back wokɔ back a yɛbɛma wo band ɛna contract na abɛsan so gye wobɛgyae adwuma no agye sɛ six months asan na wobɛtumi agyae a wobɛgyae Ebi wɔ hɔ nso koraa na agye sɛ afe ansa na wobɛtumi agyae a wagyae. Ne nyinaa na ɛwɔ sɛ wohu. Nti ne sɛ wode obi yɛ employment visa ama wɔ Ghana ɛna adwuma no so a wobɛyɛ no employment visa no adwuma no a wobɛn company na ɛbɛfa wo direct nti no woba a wonni choice sɛ meesɛ adwuma wiem anaasɛ wei deɛ mempɛ ɛɛdi ne wɔ ɛnyɛ din wobɛyɛ Sɛdeɛ da biara yɛte bi no, obi wɔ hɔ a ɛm company na abɛfa no ɔde no abɛyɛ mason. Obi use wo saa ara at the end of the day sika ketewa bi na ɔde bɛyɛ dɛ ɔde bɛma wo ahan nti ɛno no wonya to wonya bɛtɔ mu a woabɛtɔ mu wontumi nyae nti wobɛtwi wo wobɛtwi wo saa deɛ ɔsɛ ɔte ase but tɔres ne deɛ woba a waa wobɛpo adwuma no sɛ wonya adwuma no. Wopɛ a, wobɛtumi ayɛ a na woayɛ, wonnyɛ a, obiara ntumi mfa wo so na woakɔpɛ adwuma foforɔ, ɛno deɛ ɛyɛ wo ara w'asɛm. But direct employment deɛ, wopɛ o wompɛ o, wobɛdi. Saa na ɛteɛ, wopɛ o wompɛ o, wobɛyɛ. Nti mo a mofiri Ghana a mopɛ sɛ moba Dubai no, monhyɛ no nso. Because 2020 deɛ na ɛde baeɛ no, amanfoɔ ho kyerɛ wɔn papaapa, yɛnim deɛ ɛkɔɔ so a, ɔhaw ne amanneɛ a. Amanfoɔ bi boaboaeɛ ara maa nnipa bi mu yɛɛ dɛ, ɛtumi kɔɔ fie, Nyame nti. Ɛno nti na ma take time a merekyerɛ wo nsɛm mu yi. Nti sɛ agent bi de wo ba a, yɛwɔ Dubai, yɛwɔ Abu Dhabi, yɛwɔ Ras Kema, yɛwɔ Agyeman, ɛne yɛwɔ Fujairah ne Sharjah. Ɛmu hɔ no biara no te sɛ Deɛ wɔyɛ strong a wɔn adwuma ne wɔn ayi wɔ soro pa ara no yɛ Dubai ne Abu Dhabi, wɔn salary. So wote aseɛ? Ahaa, salary no, ɛdepɛnde sɛdeɛ adwuma no type no si teɛ na ɔdɔn. But other areas no a maka no deɛ, ɛhɔ no ayɛ te sɛ like nim sɛ afei na wɔrekyekyere hɔ kuro no nti no, ɛhɔ akatua asɛm no wɔ fam kakra. But at least ɛnte sɛ Ghana ɛyɛ.

Nti ɔka sɛ sharja no a wopɛ a ɛhɔ na wobɛ a wokɔ adwuma so na wapɛ ama wo a ka kyerɛ sɛ adwuma bɛyi na ɔse mebɛyɛ nti woba no a nnipa nso wɔ wɔ adwuma ma wo a woahu adwuma a wobɛyɛ nti woba ɛyɛ o ɛyɛ den onyɛ den wɔ ha no ɛyɛ Ɛyɛ den. Ɛnka na ɛdɛ o. Aha adwuma bi ani wɔn na company bi ani wɔbɛfa wo sɛ ɛbɛda. Bɛyi su bi kɔ sɛ ɛsɛ ɔyɛ adwuma. Sɛnea ɔsomafo Paul kan no, ɔsɛ ɛsɛ yɛde yɛn nsa yɛ adwuma sɛ ɔte aseɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnyɛ bɛɛde ma asafo no nti na wɔde wobɛyɛ adwuma. Ha nyɛ Ghana na wakɔka akyerɛ sɛ ɛɛ bɔs no wafrɛ na meyare o ntumi ma ha yɛnyɛ saa. Ahaa nti wo baa ne sɛ ɔmpɛ berɛ a tena Ghana ne di wo hene nso aha deɛ wobɛduru a wobɛpɛ berɛ wobɛyɛ adwuma ahaa wobɛyɛ adwuma nti adwuma bi a ɛde wobɛyɛ biara no sɛ mesi o sɛ plumbing o sɛ help o sɛ kitchen o restaurant o sɛ biribi o wobɛyɛ adwuma no Sɛ ɛyɛ den o, sɛ ɛnyɛ den o, ɔbɛyɛ. Wanya abɛtɔ mu no nko ara deɛ, ɔbɛyɛ. Nti ɛwɔ sɛ mohyɛ no nso na mohu sɛ kurom a moba no, ɛmu ɔfɛ, ɛmu ɔdɛ, ɛmu asetena no mu deɛ ɛnte sɛ Ghana. Saa na ɛte, ɛmu ɔfɛ, ɛmu ɔdɛ. Wowɔ adwumayɛ nko ara deɛ a, nneɛma bebree wɔ hɔ a wobɛnya benefit wɔ ho. Na mmom, kora hu sɛ wobɛyɛ adwuma. Aha yɛnyɛ akwadwosɛm wɔ kurom yi a. Yɛnyɛ akwadwosɛm wɔ kurom yi a. Nti no deɛ ɛwɔ sɛ mote aseɛ no no. Na monhyɛ no nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkii sɛ wobɛtom ne sɛ wonya adwuma a ɛnna yɛwɔ agentfoɔ so wɔ so a wɔpɛ adwuma na mmom sɛnea kuro biara ɛwɔ azanfoɔ wɔ mu no saa so na ebi wɔ ha yɛyɛ ghanafoɔ yi obi bɛka sɛ wɔwɔ adwuma ɔbɛgye o agent fee sɛ mema wɔ adwuma. Nanso hɔ wɔbɛgye wo sika no deɛ, wɔgye wo sika no so wie a, wonhu wonhu no bio. Ebi adwuma koraa ɔde wobɛkɔ no koraa bi wɔ koraa ne ɛnyɛ pipɛs nanso ne wagye adi awie. Nti ɛbɛta sɛ woba a woayɛ deɛ nipa no a ɔbɛsoɛ wo so no ka sɛ me nua kyerɛ me akwankyerɛ a mede bɛpɛ adwuma. Ɔbɛkyerɛ wo, wobɛyɛ CV, wobɛkɔ akɔkyɛ CV. Yɛkyɛ CV no wie a, company nan bi a baabi a wokɔ akɔkyɛ CV no wɔn hia nipa wɔn bɛfrɛ wo. Comfort no ara ho yɛ wɔn bɛfrɛ wo, wɔn frɛ wo a Wɔbɛyɛ wo interview, wɔde wo bɛ start adwuma nso wobɛtumi ayɛ a that's the akwankyerɛ bi a ɛwɔ hɔ. Nte saa sɛ wodi agent akyi sɛ mepɛ agent ama no ama m'adwuma bra sister wobɛbrɛ because at the end of the day bi a nipa no bɛgye wo sika nso na adwuma no korɔ ɔde wobɛkɔ mu no wontumi nyɛ anaasɛ adwuma no ɔde wobɛkɔ mu korɔ yɛnyɛ pipɛs afei wagye wo sika no awie no so no ɛ ɔbɛyɛ ne dɛ ɔmfa ma wo saa na ɛte nti monhyɛ no nso nti woba kurom ahu sɛ wobɛpɛ adwuma Ɛna yɛnyɛ obi na ɛpɛ sɛ wɔamfa w'adwuma amfiri Ghana amma a waa na wabɛpɛ w'adwuma saa na ɛteɛ nti mo mmiɛnka nokorɛ nkyerɛ mo ɛna nokorɛ wɔ mu ne sɛ obiara de wo ba three months visa ɛyɛ ɔno ne ne ntam ɛna maka kyerɛ sɛ take it ɛne three months visa no ɛno no yɛ wo ne wo agent ne ntam asɛm nkɔmɔ a ne bɛdi ɔbɛgye trillions koraa na ɛno no yɛ wo ne ne ntam nti wonya bɛduru wia na afei na abɛka sɛ ae na Mabehu price no nti wabu me neɛ dɛn da bi kɔ ɔkan na ate aseɛ wɔ Ghana na ɔde waba nti no na afei na wobɛduru kurom yi a saa challenges no de biara yɛhyia obi wɔ na wagye me ɔkan na ɔte aseɛ na ɔde waba nti sɛ ɔde wo trillion koraa wɔde waba sɛ ɔte ase so wamfa wo ama anaa sɛ wamfa wo ama baka hu sɛ sika bi a bɛtua no wɔ Ghana biara no yɛ convente ba ha a Ɛyɛ ketewaa bi te hyɛ no nso na te aseɛ sɛ kurom yi a woba no wobɛbrɛ wobɛ hustle aha yɛ ntena wonya wobɛnya adwuma a ɛyɛ office adwuma a hallelujah ɛno no yɛ waa nkasa bu na mmom deɛ wobɛka sɛ ɔde wobɛtena office abɛyɛ te sɛ deɛ ɛyɛ a na ɛtwitwa picture de to facebook ɛyɛ a na mo ani agye no Momea nka ehu sa ha bɔɔla so wɔ ha na ɛgye sɛ hɔ yɛ neat ntia. So ate ase a ha ha bɔɔla wɔ ha na ha ɛyɛ neat nti na mu ni sɛ sɛnea baabiara no hɔ yɛ neat na yɛ twitwa pictures a na ɛtɔ pressure ma mo no. Saa yɛkɔgyina baabi a ɛyɛ ɛna yɛde atwa picture. But nwura wɔ ha deɛ sɛ hɔ yɛ neat. To wo ba kurom yi a hu sɛ ɔsɛ wobɛ hustler wobɛbrɛ. Sɛ wo te aseɛ ahaa ti. Afi twenty twenty one yi mu a mo pɛ sɛ mo ba Dubai nyinaa no mo nte aseɛ sɛ ɔba no ɔbɛ pɛ adwuma ɔbɛ brɛ because kurom yi a ɛnte sɛ Ghana no abɛ da nti sɛ ɔwɔ yɛ ɔhene anaasɛ wo de wo sika wɔ Ghana ɛyɛ papa sɛ wo sika no a ɔwɔ Ghana no sɛ w'adwuma no a ɔwɔ yɛ wɔ Ghana no sɛ ɛyɛ atoa so nyame bɛ hyira baabi atena. Corona baeɛ na yɛhu sɛ sɛ baabi a atena ɛbɔ bra bi ɛyɛ yie saa na ɛte because yɛ a yɛte akwantum yɛ ka nsuo agya yɛpɛ sɛ yɛba fie so a na ada ne asɛm sɛ ɔte ase ha nti sɛ wowɔ ghana na w'adwuma no a woyɛ no wofiri sɛ at least month bi a wotumi nya kakra fidi wo family fili ɛyɛ how a wotumi so to wo nneɛma a is better tena hɔ enjoy efie dɛ na mmom akwantuo so deɛ ɛmu no kwase ɛyɛ ɛbɛbie w'ani Sɛ wote aseɛ, akwantuo bɛbie w'ani. Ɛbɛbie w'ani, ɛbɛma woahu experience bebree wɔ abrabɔ mu. Because Ghana, nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛyɛ a sɛ ɛnɛ ɛyɛ yɛgu no sɛ ɛyɛ normal. Sɛ ɛnyɛ normal, ɛyɛ nkurasesɛm, ɛna ɛyɛ a na yɛyɛ sɛbio. Ahaa, saa na ɛteɛ. Nti no, akwantuo no bɛbie w'ani. At least ɛyɛ wo ba bi so ɛyɛ na mmom wo ba no hu sɛ wo bɛbere bi ɛyɛ saa na ɛteɛ nti awurade nhyira mu nyinaa na wɔnka mu 2020 wie maka akyerɛ sɛ 2020 wie nwie sɛ yɛhyɛ wɔn nkɔm sɛ obɛyi a 2020 de baeɛ sɛ wote aseɛ but na mmom nyame akwan ɛne deɛ nyame bɛkyerɛ wo ɛno na ɛbɛgyina aha deɛ nyame bɛka na ɛbɛgyina nti fa wo ho nyinaa hyɛ nyankopɔn nsa na bɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn so bɛyɛ dɛn? Ɛbɛgye wo. Na ɔhaw biara ba ne sɛ 2021 ɛba sɛ yɛn nyinaa sɛ yareɛ no bɛba bio sɛ ɛbɛyɛ ne ɛbɛku yɛn a wanya nkwagyeɛ. Ɛsiane sɛ ɛfiri saa 20 si kɔ yi abrabɔ biara a yɛyɛ a yɛte ase a yɛrebɔ biara no Ɛnyɛ yize ma yɛ because bɔne wiase no a yɛaba no ano wɔ dene. Na Nyankopɔn nso, deɛ ɛbɛmu atumi atena ase ama w'ani agye yɛ Nyame asɛm. Ɛ sika nyinaa yɛ ahuhudeɛ. Yɛbɛka sika ho asɛm, yɛbɛsua sika ho adeɛ. Ɛbɛmoa ho bebree sɛ sɛ wowɔ trillions, wowɔ billions koraa no a, ɛho nhia, na mmom nipa som bo na nkwa ho nkwa ne ahoɔden ɛho hia ma nipa. Nyame nhyira na ɔnka ho. Metaa mo aso. Wɔmmoa wo na wɔnhyira wo na ɔma wo ahoɔden ne nimdeɛ. Mepɛ sɛ Nyame bie w'ani wɔ honhom mu ne adwene mu nyinaa, nyansa mu na Nyame wohu Nyame tumi. sɛ Nyame yɛ kɛse, ɔnkaa ho, na ɔnhyira wo, ɔmmɔ wo ho ban, afe yi ne daa nyinaa. Yɛbɛsua adeɛ Nyame adom ɔkyena, nti ɔkyena Nyame adom a hyia me saa mmerɛ yi a. Amen.